Xi sħana hux! Għandi aptit nixrob litru ilma. Aħjar nimla l-flix kun npoġġih fil-friġġ biex meta tiġi l-mamà issibu kiesaħ. Hi tfal, kif intom? Int sew, għax qatt ma jobda kaċċ. L-ilma hu neċessarju biex ngħixu. Bniedem adult jixrob medja ta' żewġ litri kuljum. Iżda dan mhux dejjem ikun ilma, għax nixorbu u nieklu affarijiet oħra wkoll li jkun fihom l-ilma. Nużaw l-ilma anke biex insajru. Nużaw l-ilma meta nsajru xi soppa jew brodu, u anke meta nagħllu l-għaġin, ir-ross, il-patata u ħaxix ieħor. Il-mama tuża l-ilma anke meta tagħmel l-għaġina. Għalkemm forsi jidher ħafna, fil-fatt l-ilma li nużaw biex nixorbu u nieklu hu ftit ħafna meta kkumparat mal-ilma li nużaw għal użi oħra fid-dar. Bħala medja nużaw madwar ħames litri kull wieħed. Trid tuffiha?
Jien se naħsel tuffieħa. Trid naħsillek waħda? Ħafna mill-ilma li nużaw fil-kċina imur fil-ħasil ta' l-ikel li nkunu qed nippreparaw biex nieklu, jew l-oġġetti bħal borom jew xi taġin li nużaw biex insajru. Minflok taħsel tuffieħa taħt il-vit ta' l-ilma, bl-ilma nieżel li jmur fid-drejn, imla skutella bl-ilma. u aħsel aktar minn tuffieħa waħda f'daqqa. Taħli anqas ilma. Ikollok il-frott maħsul lest għal aktar tard. L-ilma fl-iskotella tista' tużah għal xi ħaġa oħra. Nista' nużah biex insaqi l-pjanti fil-bitħa. Ups!
Żelquli daqs kemm huma kisħin! Itfagħhom fis-sink ħalli ma tħammidx. Aħseb ftit. Jekk se titfagħhom fis-sink se jdubu u jmorru fid-drain. Dak il-ma tajjeb, x'tistgħu tagħmlu sabiex ma taħluhx? Nista' npoġġihom fl-iskutella tal-kelb, idubu hemm u l-kelb ikollu ilma frisk. Proset, dak ilma nadif, li minflok taħlih billi titfgħu fid-drejn, tista' tagħtih l-annimali jew ssaqq il-pjanti bih. Ilma ieħor li tistgħu ssaqqu l-pjanti bih hu dak li fih tagħllu l-ħaxix jew l-għaġin. Importanti li tħalluh jibred sew. Imma ma jkunx ilma ċar? Veru, dak ilma użat, iżda mhux ilma maħmuġ. Fil-fatt, Dak l-ilma jkun fih nutrijenti li huma tajba għall-pjanti. Issa ngħidilha lil mamà għax di tbattal il-borma fis-sink qabel ma taħsel il-platti. La qed issemmi l-ħasil tal-platti. Tafu tgħiduli kif l-aħjar taħslu l-platti? Aħna għandna dishwasher biex naħslu l-platti. Dishwasher juża madwar sitt litri ilma meta tużah bil-programm l-aktar effiċjenti. Bid-dishwasher, jekk se taħsel platt wieħed, se tuża sitt litri. Iżda anki jekk timlih bil-platti kollha li tkun użajtu, xorta sitt litri se tuża. Allura għiduli, x'jaqbel li tagħmlu? Jaqbel li meta nużaw id-dishwasher nimluh kollu. Naħslu aktar platti b'inqas ilma. Iżda xi drabi jkollna ftit platti u l-mamà taħsilhom b'idejha. Jekk taħslu l-platti b'idejkom, tħallux il-vit miftuħ il-ħin kollu. L-ewwel użaw scraper sabiex tarmu kull fdal tal-ikel fil-borża tal-iskart organiku. Jekk għandkom żewġ sinkijiet maġenb xuxin, poġġu ftit ilma bis-sapun f'wieħed u ftit ilma ċar fl-ieħor. Aħslu l-platti f'tas sapun u laħalħu fis-sink bl-ilma ċar. U jekk ikollok sink wieħed? Li tista' tagħmel hu li tibda b'anqas ilma sabiex taħsel ftit platti jew tazzi u poġġihom fil-ġenb. Imbagħad iftaħ l-ilma baxx ħafna, laħlaħhom. L-ilma niżel bil-mod ikompli jimla s-sink biex wara tkun tista' taħsel xi borma jew taġen. X'jiġifieri tiftaħ l-ilma bil-mod? Ħafna nies jużaw l-ilma mingħajr ma jkunu jafu kemm fil-fatt qed jużaw ilma. Biex inkunu effiċjenti fl-użu tal-ilma, irridu nkunu nafu kemm qed nużaw ilma, u dan billi nkejlu r-rata ta' kemm l-ilma jkun ħiereġ minn vit, doċċa jew pajp. Kif? Kull m'għandek bżonn hu flixkun jew buqar li jessa' litru, u arloġġ. Tista' tuża l-mowbajl jekk trid. Poġġi l-boqar taħt il-vit u iftaħ l-ilma. Żomm il-ħin biex tara kemm idum sabiex jintela'. Ir-rata ta' kemm aħna effiċjenti fl-użu tal-ilma titkejjel f'litri kull minuta. Issa hawnhekk għandna bżonn ftit matematika. Ara kemm domt biex imlejt litru ilma fil-boqar. Ejja ngħidu domt 10 sekondi. F'minuta hemm 60 sekonda. Allura f'60 sekonda, jew minuta, int tista' timla' 6 litri.
6 litri kull minuta. Madwar sitt litri kull minuta hija l-medja tal-ilma li joħroġ mill-vit, però mhux l-aktar rata effiċjenti. Jekk in-numru ta' litri fil-minuta hu sebgħa jew aktar ifisser li r-rata ta' użu tal-ilma tal-vit li qiegħed tuża mhix effiċjenti. Mill-banda l-oħra, jekk ir-rata tal-użu tal-ilma hi taħt il-ħamsa, mela l-użu tal-ilma hu effiċjenti. Aktar ma jkun baxx in-numru, aktar il-vit ikun effiċjenti. Issa nibda niċċekkja l-vitien, fil-bitħa, fil-kamra tal-banju. L-aħjar mezz biex tkun effiċjenti hu li l-vit tiftħu biss kemm għandek bżonn u meta għandek bżonn. Biex taħsel idejk, la għandek bżonn tiftaħ il-vit kollu u lanqas tħalli l-ilma nieżel. Tkun l-aktar effiċjenti meta tagħlaq il-vit. Dan l-ilma fil-buqar tajjeb biex insajru l-għaġin bih. U wara nsaqqu l-pjanti. Tajjeb ħafna!
Qed nisma' l-papà se jibda jaħsel il-karozza. Ciao tfal!
Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.